igree irape yona yeah.
Eh, yeah, problem hanzi icompressa saka i think amba kuko zvaizvo yadzono kuti ngaishi so anga kuti mari ah ndambotaura ati achadzoka bcause nezuro ndadaura kuvhara paakazotaura nyaya yacho hmm.

uyu taku uyu hanzvadzi yenyu iyi pane akambonzwawo kana kuti ane musikana acharoorori ini kana ndimi vedu vemunhu tingadaiso pamwe muroora atopedza kubika imi muchiramba zvenyu
aiwa aiko zvine izvi aiwa asi mm. kutaura chokwadi iwo zvine zvika ndave waridi naye tako akura acharoora nenguva yake mama achiri mudiki mm, mm, aiwa kana murume mukuru iye aiwa hakuna zvakadaro even kana nemizve zvakundibata manje kuti ane musikana imi pamwe ndimana tete vacho akambokuratidzai musikana wake achiri kuchuza mama adi kuita wrong decision mama mama acharoora manje manje mama Azve shuwa ndoda kuti aroorei. Anoziva nezvemamarriage iwoyo mm. mama wamuri kuteedzera. Aiwa but takumwana wangu aiwa. Aiwa but ndiri kunyatsotaura ka takumwana wangu izvino aiwa ndada kuti achi akura. Eh? Sure.
Mama ani pamwe pane dambudziko rinenge richitoitika paaripo paye. Isi takati vava vava paipai. Eh, regai ndisumuka hangu ndinobika handimaramba.

Ah, kodesi murimo musadaro zvenyu pamuka beta kunge makasuwa sei zviri seiko beta handiri bho zvangu ini kokusuruwara kudai chii stress yei kuti vakangomuka akangonditi hachadi nezvangu awanawo apa imagine ndaispenda mari yangu kwaari zvese zvandaimuiti angomuka ati a hazvichakwanisi kudai newe ndakaona mumama
ndakambokudzai best zvemutoro zvinonetsa zvisiyanai nazvo Akaona imi makore angu aenda four years ndichida nemi unozongo mutanga kuti achatondi imagine. Eh ndozvinzwisisa best handirambi but imimi tarisai munyatsoona eh, babes mune mari dzenyu hapana chamusina so stress ndeyei saite stress zvemujolo siyana nazvo izvo
mari nerelationship zvinhu zvakatosiyana unokwanisa kuti amawake yanendinayo seizvo but kana ndisina boyfriend ana zvandokuita ndachembera ndafanira kuti ndichiroora ndichiita murume
ndirikuzvinzwisisa eh, zvangu eh, but uri kuona kuti chika chinoitika ndechekuti izvezvi zvorai tinoroora nemurume asina mari then iwe une mari unozoita sei hazvina nabasa mari anana basa ah,
saka kutoshinga iro mm.
ndokwanisa zvangu kuno kusiya kumba but unoona kuti chiusaite stress nemujolo shamwari ngo zinoona kuti iwe utori nezvinhu zvako utori munhu atorongeka kare and usatomboite stress nezvinhu izvozvo four years
four years is not a joke tese tese best hazvitomborina but mm. ndinozvinzwisisa so iwewe manje zvaunofanirwa kungoita unofanirwa kutongodi tongokanganwe focus on your job zvese zvichitofamba handiti wosiyana nezvevarume kana ukatoona murume atokudisappoint after four years imagine four years rengo itoke kutoroorana makatoroorana so chakashora chipa uyo

Iwe une mari? Hayo ndikuvhunza ka uruda mari pasini pawo.
Bosa 350 tozvapedza tisu. Renda ukandira 250 plus yanezoro yeye. Mwana mwana noti kunobatisa pesa pa ndione Samsung mwana. Chama si manyama sha. Ndiri kukupa ka data.
Mwana mwana mwana Samsung sha, i Samsung sha. Ndiri kuiona banda ndiri kukupa ka ndiyane zoro tobva tangoti tobva takakadira.

Azonouya nechikangu futi. Usadaro iwe hayi hayi hayi. Anobodya mema adya kwamema abuda anobodya obva makuseni.
Unobva kumba wadya wanonoka kuuya nhasi uda kutaura kuti zvekuti anzanzi.